שלום עליכם רבותי אייער גוטן דאווען, און ברוך השם אונז קומען אונז צוזאמען נאכאמאל פאר א נייע וואך, און צוויי נייע שיעורים קומען די וואך אויף די תפילה אווערנעס שיעור, אונז הייסט אין אידיש יעצט אז אז אז אונז אונז קריעיטן א א א ווארענונגען אז אז אז מענטשען זאלן כאפן די פאקט די פאקטן אז אז מענטשן זאלן קענען רעדן נישט רעדן דאווענען נאר רעדן צו די בוישע עולם און זיין שטום און דאווענען און אזוי ווייטער ברוך השם די שיר גייט זיך שוין גרויסען אבער ברוך השם געט מען טוהן ניינצען שירים אין ענגליש יעצט גייט זיין די ניינצענע שיר אין אידיש אבער שוין ווייטער קען טוהן נאך מער בעזהשם האב א נאכטס שיעור און סעס סעס ביכולת מיטוואך נאכט די פון די וואך ביי ביי ביי קויס זיי און געלערנט די וואך און און די קענסט שולחן ערוך וועגען פסוקי די זומער עפעס וואס מענטשען טוהן און בלי גוזמא מענטשען אסאך מענטשען ווייסען נישט וואס הייסט דאווענען פסוקי די זומער. פון איין וואך געקומען צו צום מלך מלכי מלכי קדוש ברוך הוא און זיי געדאווענט נאו טשענס אז דאס גייט דאס גייט געשען בכלל אבער ווען מענטשען זעהן נישט איין אז אונז ווילן גיין געבן שיעור צו אייבערשטען פאר מען זאל פאר מען זאל ברכו פאר מען זאל ברכת קושמע און אזוי ווייטער מענטשען וואלן זיכער איבערגעטראכט דעם ענין פון פסוקי דזמר אפשר קומען צייט צו דאווענען. זיי קענען זאגן פסוקי זמר ווי א מענטש. אז זיי האבן געווען יעצט לערנען אין סימן י ד, די ערשטע צוויי סעיפים פון די סימן געלערנט די וואך, מיט שוין צוויי סעיפים א וואך אזוי ווייטער. דיני פסוקי די זמר אין די קיצור שולחן ערוך גיבט אביסל הקדמה אין די ענין. די גמרא ברכות דף לב א סימן א' ווענד עטס אויס, להם יסדר אדם שבחה שבחה אשר הקדוש ברוך הוא יתפלל, א מענטש זאל אלעמאל ארטיקולעטן, זאגן, זאגן די שירה צו די אייבערשטער, און נאכדעם, און נאכדעם זאל ער קענען דאווענען, זאל ער קענען דאווענען, מען דארף אנקומען צו די אייבערשטער אין די זעלבע וועג ווי א מענטש וואלט קומען צו א מלך בשר ודם, בעש ט געבן ווערטער אויף שירה, און נאכדעם וואס אונז דארף אונז וואס אונז דארפן. אינטערעסאנט אויכעט, די די חכמים האבן מסכם געווען אז מען דארף זאגן געוויסע פרקים אין תהלים, און אויך אנדערע זאכן צו רייצן צו די אייבישטער פאר שמונה עשרה, און ווען א מענטש בעט די אייבערשטער פאר זיינע צרכים, די פרקים איז הייסט פסוקי די זומער, פסוקים פון זינגען פון זאגן שירה צו די אייבערשטער, די טיר די די איין זאך זאל מען זיכער וויסן די די טיר און פאך זאגן עס, זאג זאל איינער זאגן עס אז קומט קאנעקשאן מיט זומער מיט זומער צופרן, פארוואס? ווייל ווייל זיי זאגן אז די אז די פסוקים איז אויך געווען צו שניידן דורך דורך עני ספיריטשול בלאקינג בלאק וואס די תפילה וואס וואס די תפילה קומט אן צו אזוי אבער די פסוקי זמר קומט אן אויבן צו שמים. נאכאמאל א משל. משל אז עס קומען צו א מלך בשר ודם און דו וואלסט געבעטן חתנים וואס וואס דו דארפסט האבן, הלוואי וואלטן מענטשן געוואוסט די געלעגער וואס איז געלעגן א מענטש אט יעצט צופרי ווען ער זאגט פסוק אין די זומער, כדי צו יעצט לערנען יעצט סעיף א', מן הודי עד עכדי ישתבח.

די ערשטע זאך נאך קשר רבנן האט איר נפש סאו הודו לשם כינו ושמו אודי מאמרי לא סוף וואס איך זאג יעדן טאג געבן דאנק צו די אייבערשטער און מען רופט אויס זיין נאמען יעדן טאג וואס טוט מען טאקע סאו

שוין, ער ברויך שוין מ ס ה יעצט הייבט זיך די זומער, ער ברויך שוין מ י ברכה שלפניה, ער ברויך א ברוך שאמר, איז די ערשטע ברכה וואס זאגט מען ווען מען זאגט פסוק פסוק די זומער, וישתבח י ברכה שלחיים, ישתבח איז איז די ברכה וואס זאגט זאגט נאך נאך פסוקי די זומער. משה'ס חבח שאמר, פון די צייט ווען א מענטש זאגט שוין מח שאמר עד לאחר גמר תפילה ביז סוף סוף דאווענען, נאר שטייט אויך שפעטער און שפעטער אין שולחן ערוך וואס זאגט אז איינער מעג נישט איינער מעג נישט רעדן קיין שטות און נארישקייטען קיין דברי חול צווישן שמונה עשרה און תחנון אויך נישט. אסור לעשות כדיבור דיבור, ס'איז אסור צו צו צו מעסיק זיין מיט שיחת חול, דאס מיין איך אפילו איין ווארט, אפילו לשון קודש אפילו לשון קודש, כ'האב מקוה נישט אסור להפסיק,

די סעיף ווען מען קען מפסיק זיין ווען מען קען נישט. פסוקי דזמרה אינעם פסוקי דף זמרה, אפילו באמצע ברוך שמים באמצע ישתבח, אפילו אינמיטן פון ברוך שמים אדער ישתבח, און שמעי איז א ברכה, און ער הערט די ברכה, מותר זיין אויסצומעקן פון אמן. וכן אויך איז שמע יש הק' אומר כי שמע, איינער וואס הערט די ציבור זאגט כי שמע, האמיר אים אן פסוק שמע ישראל, זאל מיט זאגן אויך דאס שמע ישראל ווען איך ווען דער ציבור קומט דאס שמע ישראל מיט זיי. און שרייבט שפעטער אויך אין די שכח אויך. דאס אויך גייט ביי די רבנים. וכל שכן וכל שכן, די קדיש, די קדישה לברכי, נאך אים, און אים, און אים מער וויכטיגע פרטים ווען מען דענקט וועגן קדיש, קדישה און ברכי, חוץ ווען מען זאל זיך אנהייבן פון עושה שם רמב, עושה שם רמב, עושה שם רמב, וכו', און דען, דארף, דאס דארף מען נישט אויפהערן, דארף מען נישט מפסיק זיין, דערמיט איז להפסיק ליינען עס אויב מען קען, עס איז מעגליך צו קענען מען מעג עס איז מען מעג שטערן ווען מען קען סטאפען ביז צום זומער און זאגן אמן זאמד זאמד גאנצע ציבור און דער משב ר רעדט רעדט די גאנצע רעדט אויך אסאך דערפון סאו כ'האב שוין געגעבן אים דעם מנין יעצט. מכל מקום אם אפשר לו, אבער עס איז מעגליך פאר אים, לחבר שהפסיק על ידי, צו מחבר זיין א וועג ביז אין די שטערן, ווען עס זאל זאגן אין די אין די ענטפערן, במקום הפסק, דער פלאץ ווי עס איז דא א הפסק אין די פסוקי מזמור, כגון בין מזמור למזמור, צווישן איין מצוה צו א אנדערן מזמור, דאס מיינט עס, דאס מיינט ווען מען זאגט וואס בין הפרקים אויך. בין הפרקים, אוי לכל הפחות בין פסוק און פסוק אדער כאטשיג צווישן איין פסוק צו די נעקסט יעשה עס איז גאר ער קען טוהן טעם איינער קען נישט ערעינדזשען די זאכען איינער קען אפילו נישט קען אפילו מפסיק זיין אינמיטן מיטן א פסוק און נישט ווי ער שרייט שרייבט אבער אבער צו צופיל ענטפערען איינער קען

לא תח לא ימ תח פסקי דזימע זאל נישט זאגן נישט ביי פסקי דזימע בכלל פאר מיר קען אפסער אפילו ביים מקום אפסער כי וויל נישט שיין עס געבט גמור באס נישט קימט נישט נישט נישט וואס נישט אויסגערעכנט די גמור דאס חיי נצח איז ברוך וישתבח אויך ווען מיר זאגן ביז ברוך השם נחז נחז זאגט איז ברוך וישתבח כאשר מען מחז ל מנהג הברכי, ווען איז מען זאגט ביי די ציבור ווען די חזן זינגט א ניגון ביי ברכי לא יאמר זאל מען נישט זאגען איינער וואס איז מיטן פסוק זמר כי שאלה מיר וואס איז נאר ווייל ס'איז נאר א מנהג וכן און ס'איז אויך אויף ברכת וידוף אויך איז דא מיטן פסוק זמר איינער מוז גיין מיט כיסא און מיט געוואשענע הענט דעמאלטס נילי דלא יאמר ברכת אשר יצר ס'זעט אויס פון מיך אז זאל נישט וואשען זאל נישט זאגן עד אשר יצא דעמאלטס כיוון שיוכל לאמרו אחר כך ווייל ער קען זאגן נאכדעם דיין קאמט סעיף ח' דיני הפסק בקשר ליחסי עבר עם יצר ש עס איז שפעטער אין סימן ט ז סארי ווייטער סעיף ב' נא יעצט וואס טוט זיך יעצט? א ברוך שמה מען דארף אויסהערן די צוויי פארנט ציצית און מען קיש מילך מיט די שבוך אויס און מען פאנגט אן די סוגיא זומער אבער ביטע אויך רעדן אז אין די סעיף אז סוגיא זומער טאר מען נישט אפפיצן אין די אזוי שנעל למשל ווען איינער וואלט די וואלסט אפשר געגאנגען צו א קעניג אדער צו דיין

וואלט נישט גערעדט אזוי צו א מלך אדער צו א באלעבאס, זאג נישט וואס ער געזאגט זאל מען אויך נישט אזוי באוועגן אויכעט זאל מען אים יעצט שמועסן יויך ער שרייט עס איז שוין דערפון אויף איינער זאל איינער זאל נעמען האנט אדער צוויי ציצית צוויי זאגן אין פארנט פון אים ווען ער ברויך שמע בשיעור בעמידה ער זאל זאגן איך ברויך שמע ביי שטיין און טאשן מער איך בין נישט באטעמט ברויך אויס אין אשקע בין איך אים זאל זאל זאל זאל דינער זאל קישן און נאכן לאז גיין יעצט קען דער איקע איקע ווערטער וואס דער רבי איז זייער שטארק דאס דאס דאס גייט עספעשעלי פאר די עולם מיונים און עניוועי אין דזשענעראל וואס האלט צוזאמען שנעל ויאמר א קאפסיקע די זומער איינער זאל זאגן גאנץ ריזיגע זומער בנחת ונעימה מיט רואיגקייט און שיינקייט. פראבירט מען צו ווען מען נישט אפ און צו נישט דאווענען שנעל. ווי דקדוק בכל טבת עס זאל מדקדק זיין לאל ביתר כאילו היה מונה תרועות מעות אזוי ווי איינער וואס צייט געלט. מכוון פרשי מילות אויך מען זאל מכוון זיין זיינע בעסטע זייער ביי די פרשי מילות. און מען קאוטשקען אויכעט פסוק מסכת סדרחל מספירא חכא רצון מען זאגט ביי אשרי. פסח איז לכאו' עפענט די האנט, משביע און געפיטערט לכל חי רצון. שצריך לומר בכוון גדול, מען מוז עס זאגן מיט ממש גרויסע כוונות, מיט גרויסע כוונות. שיכאווען פרישע מילות, דאס ווייזט אז איינער מוז קאנצענטרירן און דערמאנונגען און ווערטער, וישתמח שבתו, און זאל געבן א שטילע שטילע תפילה אז מען זאל נאר סוף אז מען זאל זיך כל ישראל פאר געבן מזונות און אויך מזונות זיך קענען פיטערען פאר פאר זיין משפחה און פאר גאנץ כלל ישראל אם לא יכוון בכלל איינער וועט נישט קענען קאנצעטרירן די מיינונגען דעמאלטס אפילו בדיעבד אפילו עס איז א בידיעה סיטואעישאן זיך לחזור לאמיר בכוונה עס צוגיין און זאגן עס מיט קאנצעטרירן עס סוף סוף אין סעיף בית זאגט אויך ער יעצט ווען ער קומט צו צוויי ווערטער כי כל אלהי עולם מלירים בשם שמים עשו ווייל אלע אפגעטשקע און מענטשן איז נוצט גארנישט אבער אייבערשטער האט געמאכט הימלען

שלא נראה כחזון למעלה, זאל אזוי ווי קומט דער בורא שם, זאל נישט אויסזען זען א חלק פון די פון די אנדערע ווערטער פון די עבודה זרה. און הער אויף אהן פון דאס פון די וואך, ברוך השם, די אייבערשטער זאל ווייטער העלפן מיר קענען טאקע טאקע מעיין זיין אין פסוקי זמר קען דאווענען ווי מענטש פסוקי זמר נישט אפמעסן דאווענען יעצט זינגען א חלק פון עד שיהיה מועד גראדע גייט זיין עפעס א לענגערע שיעור גראדע וואס דערמאנט אז אונז זעמיר אביסל ביהיינד אין די אידישע שיעור איז אביסל אביסל ביהיינד סאו מ'גייט צוריק אביסל פון לעצטע וואך אביסל. און נאכדעם וועלן מיר אנקומען צו די וואך'ס חלק. אזוי גייט. סאו אונז האבן יעצט אפישעלי אינמיטן, מינוט, יעצט האבן מיר אינמיטן אינמיטן פרק ה' אין די אין די אין די ספר תפילה וויט מינינג. א מענטש, איינער זאל דאווענען פאר חדש פון מיין וועג קראנק, א מענטש שטאנען געשטאנען אויפן דאך ווי ווען שטיינער און מענטשען זענען דורך געגאנגען, און אפילו זיי האבן מען האט זיי גערופן די פאליס פאליציי וואס טוט זיך דארטן האבן זיי געפרעגט האט מען געזאגט איז די טיר צו מיין הויז איז נעבעך סטאק איך קען נישט ארויס גיין סאו איך האב אנגעהויבן צו ווארפן גאלד און זילבער. ארויס פון די ווינדאו זענען מענטשן ווען ארויפקוקען זעהען אז זיי קומען העלפען אבער וואס האט געטון צום סוף זיי האבן גענומען די גאלד און זילבער פאר זיך פאר זיך אליינס זיי האבן געשיקט נאך געשיקט נאכאמאל פאר העלפ קיינער האט נישט אויסגעהערט כאטש געהאט קיין טשויס באט ס'איז פאפער שטיינער דאס האבן מענטשן אויפגעקליבען יעצט. אין זיין חכמה און חסד, דער אייבערשטער געבט אונז אלעס, נאר ער וויל איז אז מיר זאלן באקומען און גיין נאנטער צו אים, אבער אונז זעמיר געוואוינט אין לעבן אנפאנגען צו זינדיגען אן קיין שום קאנעקשאן מיט דער אייבערשטער, סאו דער אייבערשטער שיקט ארויס, שיקט אונז א וועיק אפ קאל, ווי מ'זאגט, און און דערמאנט אונז צו קומען נאנט צו אים דורך דאווענען, רימיינדער העלפט נישט, דערמאנונג, די דערמאנונג העלפט נישט, אייבערשטער שיקט א שטארקע דערמאנונג, איינער מיט א קליינע קליינע אינטעלעקט וואלט איינגעזען אז אלעס אלע טשאלענדזשעס אין לעבן איז ווייל ווייל אייבערשטער וויל זיין נאנטער צו אים, טא ווען איינער וואלט איינגעזען דאס בעפאר ער באקומט פעין, נישט געווען נישט געווען קיין שום טעם פאר די פאר די וועיק אפ קאלס, ס'איז מנהל מיך ממש א גרויסע נעבעך, אז איז אונז ווארט אונז איז איינער קראנק געווען צו זאגן תהלים אבער זיין תהלים קאמענטס די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף מ ד עמוד ב' אז איינער זאל דאווענען פאר מען קומט פעין, אונז וואוינען אין א וועלט ווען מענטשן האבן סא דזשאבס און מער געצאלט, נארמאל אמאל זיי פילן נישט אז דארף אנקומען צו דער אייבערשטער פאר דאס. ווייל זיי האבן נישט קיין שום קיין שום נצרך זיי ניין זיי דאווען ווען עפעס געשעהן שלעכט אייווער די טעמע ביי וואס א מענטש זאל דאווען פאר ער ווערט קראנק קען זיי וועלן איינזעהן אז אלעס איז גוט ער איז נאך ביי די אייבערשטער ווען איינער דאווענט נאכדעם ער ווערט קראנק ס'קוקט אויס ער דאווענט נאר ווייל ער איז געווארן קראנק ווען א מענטש וואס איז אין פעין דאווענט, דאס איז נאר א סימן, ס'איז נישט נאר א סימן אז ער גלייבט אז דאווענען איז גוט, ס'איז קען העלפען, באט ווייל קען אנלי העלפען ווייל ער שרייט אויס דאס אין צער, און דאנקען די אייבערשטער, אונז האבן אזויפיל טשעלענדזשעס די וואך, איין טשעלענדזש איז איז נישט די ריכטיגע וועג צו דיעלן מיט די פארלאנגען דאווענען, געבט זייער זייער נויט, דאס איז איין מינע פעין וואס די אייבישטער שיקט, און דאס איז בעסער ווי פעין ווי פיזיקעל פעין נעבעך. גיימיר גיין נאך אפאר מינוט אין די שיעור פאר די וואך, פאר די ערשטע שיעור. ווען מ'האט א א א קלאוז קאנעקשאן צו די אייבישטער, מען נישט פאוקוסען אויף פעין און סאפערינג, פאוקוסען נאר אויף פעין איז זייער זייער נישט נישט גוט, פארוואס? ווייל קען ווייל איין קען קאפירן כ'האב נישט ליב קיין סאיבישטער. ער מיינט ער מיינט ער קען פילען אז עס אייבערשטער וויל שוין נישט זיין תפילות. צום איינעם טראכט נישט עס איינער דאנקט נישט די אייבערשטער ווען עס איז זייער פעינפול, די פראבלעם עקספיריענס קען פעלן קען אוועק נעמען זיין רילעישאנשיפ מיט די אייבערשטער חס ושלום, אבער די אמת איז אז די פעין איז צוגעגענט צו די אייבערשטער אז אונז זענען די אפערטוניטי צו דאנקען די אייבערשטער, די געלעגנהייט צו דאנקען די אייבערשטער, און וואקסן מיט די טשעלענדזש. ווען איינער קאנעקט נישט צו די אייבערשטער דורך די מאמענט, עס איז ממש א דעינדזשער פאר אים, ער זאל אים אפשר געבן מער פעין, איינער זאל אים נאר זאגן ווי גוט זיין לעבן איז און דאנקען די אייבערשטער. ווען איינער גלייבט אין די אייבערשטער'ס חסד, ער וויל נישט קאמפלעינען אזויפיל. איינער זאל דאווענען אז די פעין וואס ער באקומט זאל אים ברענגען נאנטער צו אייבערשטער און זאל נישט וויינען חס ושלום. אונז ווילן נאר גוטע זאכן אין לעבן, אבער ס'איז נישט נישט גוט זיך צו זאגן פארוואס זאל איך דאווענען ווען אלעס איז גוט פאר מיר עניוועי, כ'האב גארנישט פארוואס צו דאווענען. איינער מאכן זיכער צו כאפן די כח אין תפילה וואס ווען אלעס איז גוט און ווען ס'איז נישט גוט קען מען קען מען כאטשיג זאגן דאנק יישר כח די אייבערשטער די איין שכן נס גדול האט נישט מסכים געווען נוסח תפילה נאר פאר ווען ס'איז נאר איינער וואס דארף דארף עס האבן מען דאווענט מיט א מיט א מיט א פלאו מיט א מערהייט פארוואס? ווייל אונז דאווענען פאר גאנץ כלל ישראל, אבער זיי אפילו וואס איז גוט. יעצט קומען צו די וואכ'ס פרק, פרק זעקס, מיר וועלן הערן אביסל פון דעם אין צו יענע שיעור אין אפאר מינוט. איינעם איז קען זיך וואונדערן, פארוואס גוטע מענטשן ווערן קראנק און מיר מוזן דאווענען פאר זיי? אויך אסאך מענטשן נעבעך סטראגלען מיט פארשטיין וויאזוי איינער קען נפטר ווערן חס ושלום אזוי יונגערהייט, ווען איינער האט געדארפט אזויפיל איז נישט אויסגעהאלט געווארן. די גמרא אין מסכת ברכות דף ז פרעגט, זאגט דער משה רבינו, זאגט דער אייבערשטער פאר די רייע זאכן, דער כהן צו איין איין איין מאן דאמר איין פשט, אלע אלע דריי קשיות האבן עס געפענט געווארן. איין פון די דריי קשיות פארוואס שלעכטע זאכען געשעהן צו די צדיקים און די רשעים באקומען גוטע זאכען. די גמרא'ס מסקנא איז אז א צדיק איז נישט קיין צדיק, נישט קיין אמת'דיגע צדיק, שלעכטע זאכען קען געשעהן צו אים, ווייל ביי א אמת'דיגע צדיק איז נאר גוט. א שלעכטע מענטש וואס איז נישט נישט אזוי שלעכט קומט גוט. אבער א ממש א שלעכטע מענטש, ממש שלעכטע רשע מרושע. ווען נישט ווען נישט קען נישט קיין שום חסכן כלל כפי ר' מאיר צוויי ווען משה רבינו'ס קשיות האבן געענטפערט איינס נישט די קשיות פארוואס שלעכטע זאכן געשעהן צו גוטע מענטשן איז געווען ביי אסאך זאכן אסאך זאכן אידן פאר יארן צוריק שוין דאס דאס איז די קען וואס נעבעך שטארבן אין יונגערהייט אזוי באקומען זיי זיי באקומען זייער זייער שווער און שווערן לעבן, אבער די די אבער די נעבעך די די רשעים מאכן זיך געלט, זיי לעבן לאנג. סאו די טשעפטער, און מ'קען טוהן מענטשען די וואך און מענטשען נעקסטע וואך אויכעט, קען מען שמועסן, א מוסר א מוסר וואס די וואס די חכמים האבן געשריבן אין אין די ענין, אבער די קשיא איז בעסער ווי איז איז בעסער ווי די קש בעסער ווי די ענטפער. כאטשיג אויכעט, די פאקט איז אז שלעכטע זאכן געשעהן צו גוטע מענטשען און און פארקערט אויכעט איז נישט נארמאל באט די עקסעפשען. די נארמאל איז אז איינער וואס איז צדיק ער טוט מצוות ער באקומט שכר אבער די רשע נישט באקומט ער שטראף אויכעט איינמאל מ'איז איינזעהט די וועלטס קשיות און מ'איז מוז בלעימען די קשיות און און וויסען אז ס'דא ענטפערס וואס כ'קען נישט פארשטיין, עספעשעלי אין די וועלט. מ'מוז נעמען אין חשבון די פסוק אין ישעיה וואס זאגט, מיינע טראכטונגען איז נישט ווי דיינע טראכטונגען, מיינע וועגן איז נישט ווי דיינע וועגן, זאגט דער אייבערשטער. דער פסוק זאגט, דער אייבערשטער וועט נישט גארנישט נישט טון קיין זאך אן זאגן די סוד, זיין עבדים און נביאים. היינט האב איך צו משכן נביאים אין ס'שיין נישט וואס די דאס איז די דא די אינטערדישע זאכן ווי אייביש אייביש ווי די וועלט איי מוז איינזען אז אייביש געט שכר מצוות אין פיקעט אין מקון גארנישט איז איז איבערגעזען דער רמבם זאגט א מענטש וואס טראכט די וועלט לאזט זיך אויף זיך אליין איז א אפיקורס גמור טוב איי דאכט איז די אייבערשטער ווייל עס ער ווייסט דער אייבערשטער אבער נישט אינוואלוומענטס פערסאנלי איז אויך א ביקורת די נביאים האבן געגעבן קשיא האבן געפרעגט פארוואס שלעכטע זאכן געשעהן צו גוטע מענטשן זאגט דער ירמי' פארוואס איז אין די וועג פארוואס זענען שלעכטע מענטשן אזוי סוקסעספול און חבקוק זאגט פארוואס איז דער אייבערשטער אזוי שטיל ווען א שלעכטער מענטש שלינגט אפ די מ איין מער צדיק ווי אים? און תהלים זאגט אויך הערני אויך דאס איז די שלעכטע מענטשען אפילו ריגער הייט זיי האבן באקומען סאך סאך סאך סאך געלט תיכף מלך זאגט וואס איך וויל פון גארנישט אז מיין הארץ מיין זיס הארץ מיין וואש מיין הענט מיט געזאָבענערהייט און נאָכדעם באַקומען אַ אַ מכה די גאַנצע טאָג. נייערהייט זאָגט עס ווי זי געזען אַ גאַנצע סידי איז זי ווי זי ווי אַ אַלמנה. זאָל ער זוכן ביים סיכום תרח קען ווערן כשר. אָבער די די די אמת'ע זאַך איז אַז משה רבנו האָט געזאָגט די די די די באַהאַלטענע זאַכן באַנקט צו אייבערשטער און צו גאָט. ס'איז דער אייבערשטער'ס ביזנעס וואָס זאַכן געשען פאַר איינס און אַנדערעם. ווייל ער האט אויך דער אייבערשטער האט אנטפלעקט זאכן וואס איז פאר אונז איז פאר אונזערע קינדער נאך א פוסק נאך אביסל דא איך קען נישט וויסן וואס איז ווער הייסט צדיק און ווער נישט קען זען איז איינער וואס איז א קען אין א סנעפשאט א גלימפס אויף א מענטש'ס לעבן אייביג איז זעט אז זעט אלעס א מענטש טוט דורך זיין לעבן ער וויס ער ווייסט אלע זיינע טשעלענדזשעס אונז ווייסן נישט וואס די אייבערשטער מאסט און מעסט א מענטש צו כסדרן איז מען א צדיק, מ'קען זען מ'קען זען איינער וואס איז ער איז אזא צדיק אבער ער איז נישט, סאו אבוויעסלי מ'קען מ'קען אסומען אז א געוויסע צדיק איז איז איז א צדיק, באט מ'זאל נישט אסומען אז איינער וואס זעט וואס קוקט אויס א צדיק ווי ער ווי אינז, אונז ווייסן נישט ווי די אייבערשטער מעזשערד א צדיק, רבותי ממש הפלא הפלא פלא, מ'וועט שוין גייט ווייטער גיין מיט חיים קנייבסקי ספר און א מעשה מיט שוין צו א וואך, בעז ה א גוטע נאכט א גוטן טאג.